Mae gwefan Archifau Sir Ddinbych yn caniatáu i chi wneud mwy o'ch cartref. Gallwch ddefnyddio'r wefan i chwilio catalog a gweld beth sydd gennym, gwneud trefniant i ddefnyddio'r gwasanaeth o flaen llaw, gweld copi digidol o gosgliadau o gosodau ar gael, gofyn am gopi o ddogfen a thalu ar-lein. Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth, bydd angen i chi gofrestru ar y wefan. Bydd angen i chi rhoi wybodaeth sylfaenol amdanoch chi eich hun, gan gynnwys eich enw, eich cyfeiriad a chyfeiriad e-bost. Wedyn, gofynnir i chi gytuno ar telerau a'r amodau. Os rhowch eich cyfeiriad i bost i ni wrth gofrestru, byddwch yn cael e-bost awtomatig yn cadarnhau eich cyfrif ac yn gofyn i chi ddewis cyfrinair. Unwaith y byddwch chi wedi gofrestru, gallwch fynd i'ch cyfrif o unrhyw gyfrifiadur llechan neu ffôn. Os penderfynwch chi ddod i'r archeb eich hun a ddefnyddio eich gwasanaethau, bydd rhaid i chi ddangos dogfen adnabod gyda'ch enw a'ch cyfeiriad arni, neu ddangos tocyn darllenwr Rhwydwaith Ymchwil Archifdai Siriol. Un o fanteision niferus ein gwefan yw gallu i gadw lle ymlaen llaw er mwyn defnyddio'r ystafell chwilio. Defnyddiwch y calendr er mwyn cadw lle a dyddiad sydd ar gael. i ddewis yr offer a byddwch ei angen ar gyfer eich ymweliad. Er enghraifft, darllenwr microffilm, cyfrifiadur neu ffwrdd map. Os nad ydych yn sicr beth fydd yn angen arnoch chi fyddwch yn gyrraedd, gallwch nodi unrhyw sylwadau yn y nodiadau ychwanegol. Os byddwch angen ysbrydoliaeth i'ch helpu i benderfynu beth i chwilio amdano, gallwch bori drwy ein ganllaw testynnu sy'n rhoi gwybodaeth am bynciau megis genedigaethau, priodasau, marwolaethau, cofnodion cyfrifiadau a chofnodion wrth cwrs. Bydd y ba archwilio catalog yn ymddangos ar bob tudalen ar y wefan a gallwch hefyd gael aton syth o'r dudalen hafan. Yma, gallwch chwilio am air allweneddol, neu agor y bar chwiliad manylach i weld rhagor o opsiynau. Bydd bob chwiliad yn edrych drwy'r holl allweddeiriau'r defnyddir ar gyfer bob gyfnod yn y catalog er mwyn cynhyrchu rhestr ganlyniadau. Gallwch sgrolio drwy'r rhestr i chwilio'r casgliadau, neu defnyddiwch yr opsiynau ar ochr chwith y dudalen er mwyn cyfyngu ar ganlyniadau'r chwiliad. Unwaith y byddwch wedi dod i hyd o rhywbeth mae gennych ddiddordeb yno, diciwch arno er mwyn dewis y gyfnod hynw'n o'r catalog. Dewisiwch edrych yn ôl heriachaeth er mwyn agor catalog llawn ac ehangu'r gwmplen er mwyn gweld rhagor o gofnodion yn yr un catalog. Os ydych yn bwriadu dod i'r swyddfa eich hun i weld yr archifau a ddaethoch o hyd iddynt yn y catalog, gallwch ychwanegu'r eitem ar eich rhestr fer. Bydd hyn yn cadw'r eitem yn eich cyfrif, fel na fydd angen i chi chwilio amdani eto pan gyfleowch. Os na allwch chi ddod i'r swyddfa i weld eich archifau, defnyddiwch y botwm 'Dyfynbris' er mwyn gwneud cais am gopi. Bydd aelod o staff yn edrych ar yr eitem ar eich rhan, ac os nad yw'n rhy fregus a bod modd ei chopïo, byddwn nhw'n anfos dyfynbris atoch am y gopi a gallwch dalu amdano ar-lein. Gallwch hefyd edrych ar gynlyniadau eich chwiliad ar sychlwr map. I wneud hyn, diciwch ar y botwm map a ganlyniadau eich chwiliad. Gallwch glosio i fewn ac allan honeuau o fapiau ordrans hanesyddol, a hyd yn oed rhoi hen fapiau dros rhai mwy ddiweddar er mwyn gweld sut y mae trefi a phentrefi Sir Ddinbych wedi newid dros amser. Os gwelwch ddelwedd bawd yn eich rhestr ganlyniadau chwilio, mae'n golygu bod delwedd ddigidol o'r gasgliad i'w gael. Drwy ddewis y cyfnod yn y catalog a chlicio ar y ddelwedd bawd, gallwch agor delwedd fwy y bydd modd ei chwyddo er mwyn gweld mwy o fanylion. Mae staff a gwirfoddolwyr yn ychwanegu deunyddiau newydd yn gyson a bydd ein hadnoddau ar-lein yn tyfu ac yn datblygu dros y blynyddoedd. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau ein gwefan ac y bydd yn ddefnyddiol i chi wrth i chi archwilio eich archif.